għandek ċertu temi fi show tiegħek eh, bej in-nudità, so għandek nistgħu ngħidu għax ħarġet ħafna fil-pubbliku, u bej il-relazzjoni li kollok malla tul il-traġit eh, tal-istorja. Mhm. Kellek pushback pubbliku? Kien hemm min id-dejja li eh. ta' Kien hemm kumment wieħed illum il-ġurnata mbirku eh, u nirringrazzjah minn hawn għaliex it-ticket sales eh, Splodew. splodew ħabba dal-madonna kumment. Għax kien hemm persuna fuq Reddit għal li ħassu harassed għal he was enjoying the show Eh. sakemm fl-aħħar the guy pulls out his dick. Em, u għal li ħassa unnecessary u, u ma kellux għalfej jara, jara em, il-parti tiegħi. Fair enough, pero da kellu trigger warnings u edha miktuba fuq il-programm li fi għandu zita u xnafin. U to be fair, il-build-up kif inni issa jien nara pjuttost ovvja li ħassir fil-show. Eh.
Ma nafx eh, li kiku ma konx naf li ħajkun hemm minnu ta' max konx naħseb. Kon ngħid forsi eżatt tissa ħajt fuq dawl taf kif. Eh,
meta kienu jiġu l-udjenzi ma kienu għadhom ma kienu xjafu, kienu Sal-aħħar jibqgħu dak xu li ħajamilha jew hekk xu. Għalfej għalfej għażilt li tagħmilha. Mhux jien għażilt li nagħmilha, ġifier fl-iskript mhux għadha miktuba li nagħmilha. Id-direttur qal li ġej. Għal ma tħoss li f'dal punt għandek għandek għalli għamel trid, għalli għak ma tridx tagħmel tagħmiliex, għalli ma ma taħsibx li għandek tagħmilha. U jena kont naf li ħajsaqsiji li għax eh. nafu lilu. Diskutajnija, eh, Jena nħossi li kważi il-lum il-ġurnata relevanti l-play, jekk ma namiliex.
ma nafx naqbilx, jew le, ovvjament, hemm il-perspettiva tiegħek. Ma f'dak il-punt, meta hu għallek. Tinsa hu. Kont nistennija ġejja. Eh, kont qed nistennija ġejja, u reazzjoni tiegħek x'kienet? Qedlu tajt. Qedlu taħseb? Le, qedlu għalfejn neċessarja. Eh. Għallex if you're speaking about like body shaming and insecurities and and U li kull insecurity fil-verità hija irrelevanti. You know? Għalli mbagħad ma tagħmilix inti li il-play kollha tinkweta x'għandek żobbok żgħir. U mbagħad allura hemmhekk the circle għalli xorta tkun play tajba, għalli ma hemmhekk it's a full circle mbagħad. Eh,
kellek eh, ansjetà dwar?
Niftakar ġifri l-ewwel mhux ansjetà, mhux ansjetà, minix l-ewwel wieħed li rreċtajt Arwin. Imma kienet se tkun l-ewwel darba li Jamie. Li Jamie. Darba, darba to be fair. Darba kont f'dal Madonna film. Barran, insomma. Featured extra or whatever. U f'dal Madonna film għalun nisma, hemm biċċa. Konna baħrin. U għalluna hemm biċċa hemm bżonn tkunu arwenin tagħmluha. U jiena fil barrani għandna fakit u mela. Kienu għalluna ma nqaxrux ġifda jekk hemm xi ħadd ħajn daga sew. Ħajsib ta' xi ta' xi 18 duda daqshekk. U sufa għandna madwar il-bajt. Ħajsu għax imkien hemm. U kont għamilta, u fil-sens kont għamilta, u kienet vera skomda, dak kienet għamilni għaf nofs ta' bahar. Kienu neħħew l-nisa mill-kru u xaban iż-żejda li ma kellhom bżonn ikunu hemm, insomma. U dak kienet qed ninħalsu, qed ninħaslu l-bahri. So għal nxarbu xixin, sa ta' kien porno tajjeb, qed naħslu xixin bil-fucking dek tal-vapur. Mbagħad il-vapuri għaddejjin hemm infaċċata. Il-vapuri li ovvjament ma kelli ma ma kellhom ma ma daqt jaraw għandna erba' erba' rġiel, ħames irġiel arwenin, insomma. Imma kellu sfumaturi omosessuali dan il Le, ma naħsibx, le. Ġiex kienu baħħara li qed jieħdu gost. Ma naħsibx, iva.
Solmon barra.
Asrajtu, asflaħt naraħ, biex ngħidik il-proferità u d-xena. Ma flax taraħax.
Ma xtaqx tara lilek innifsek sor mukbar, ha?
Għax ħassejta li kienet ze- ma kellix għalfejn nagħmilha. Ma k- Ġifri, m- it it was not worth me acting nude. Em, So did you regret it after? Illum il-ġurnata I don't regret it għax imbagħad sibta faċli biex nagħmel din. Eh, eh, Ok. Però dak iż-żmien ma rajtx xi valur. U fiha. għat fil-verità da Malta minn il-Madonna ħajaraħ dal-film. X'ismu l-film? Minn zebba.
Provajt, provajt, Immigo, meta ġejt biex namel din, umbaħt, kelli din l-esperienza. U di ħassejt li kienet kont konvint, ċo għadni konvint, illi qed nagħmilha għal raġuni. Hemm intenzjoni wara l-fejn qed nagħmilha. X'inhi l-intenzjoni?
Li tikkonferma wieħed mill-messaġġi tal-show li huwa l-insigurtajiet fil-verità huma affarijiet ma tistax tibdel.
Mela tlaqna.